Ko árape ñamba'apóta tembiapo ogayguakuéra pyhareguáre. Mbo'epyrã he'i ñandéve jahechamíta mba'épa jaikuaáta ko árape. Marandu, jahechakuaa avei mokõihápe he'i ñandéve tembiapo ogaygua ndive Pyharegua. Ojehupytyséva opávo ko mbo'epy, he'i ñandéve péicha, omomba'e hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo pyharegua, omombe'u hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo pyharegua, avei ohechakuaa hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo pyharegua. Jahecháma koty karuhápe mba'épa oĩna, he'i péicha isy mitãme, Dani, oĩmbáma cenarã ehenói ne reindykuérape tou ñacena hag̃ua. Oñetéma, ág̃a ñacena mba rire roipytyvõta. Péichanga oĩ porã mitã oipytyvõ ha he'i voi isýpe, Ajapóta ndéve péicha, péichakena nde avei nde rógape. He'i ñandéve tembiapo pyharegua. Hetami mba'e hína oĩ jajapova'erã avei pyharekue. Ndaha'éi ko'ápe jahechaháicha oñenóva oke hag̃uánte. Heta mba'e oĩ jajapova'erã hína pyharekue. Marandu he'i pe peteĩha mbo'epýpe, Tembiapo pyharegua. Tembiesarã jaguereko senarã ñembyaty, senarã ñembosako'i ha upégui katu jaguerekóma senarã jejapo. Ñambyaty va'erã mba'épa ikatu jajapo hína ha upe guive ñañembosako'i katu hag̃uáicha jajapóma katu pe senarã. He'i ñandéve péicha senarã ñembyaty, senarã ñembosako'i, tembi'urã ñeñongatu. Ha avei jaguereko péicha oñesena jave, mba'épa oiko hína upe ambue aravo jave. Heta mba'e jajapo og̃uahẽvo pyhare, mitãrusu ohóva mbo'ehaópe pyharekue omba'apógui ha upévare ombosako'i tembiaporã oguerúva ha ambuekuéra katu ombosako'íma cenarã. Jaikuaahína heta tapicha oĩha ohóva mbo'ehaópe pyharekue. He'iháicha ñandéve ko'ápe ko marandu omba'apógui ha'e arakuépe oho pyharekue mbo'ehaópe. Ha péicha pyhare jey ojapo pe oguerúva tembiaporã. Tembiapo ogayguakuéra pyharegua. Jahechakuaáta mba'épa jajapo hína. Péicha jahecháma ñaikotevẽha ñamyendy jehesapeha, pytũmamo jahechámarã ñamyendy péva, ajépa avei iporã ñamboty okẽ. Ani oike ñati'ũ ha avei mymba vai oĩva hína mba'asy ome'ẽva ñandéve. Ko'ág̃a rupi katu oĩma alacrán he'i ñandéve. Ajépa iporã ñamboty ka'aru pytũove ñambotypáma ñane rokẽ, ovetã, oĩva guive ikatu hag̃uáicha ani oike ñande kotýpe. Ha péicha avei he'i ñandéve, Apykakuéra opytáva okápe ñañongatu, he'i. Iporã hína jahechakuaa ndaha'éi apyka añónte. Opa mba'e oĩva okápe ikatúva naiporãiva iko'ẽ ajépa pe okápe ñañongatu va'erã. Péicha avei iporã hína jaguerekóramo mymba ñamosena, oĩ jagua, Oĩ tapicha oguerekóva kure, ryguasu, oĩ katu oguerekóva mbarakaja, umíva pyhare og̃uahẽ vove ñamosena va'erã. Jahechakuaave mba'épa jajapo va'erã pe pyharekue. Mba'épa jajapo va'erã? Senag̃ua avei ojejapóhina pyharekue. Ha péicha iporãnga'u ñañoipytyvõ ajépa. Oñembosako'i yvarykue Avei pyharekue ja'u g̃uarã yvarykue oĩva hína. Péicha katu jahecháma omohenda mesa ári tembi'urã ha pépe katu oñembyatýma hikuái hína ojeguapy oñesena. Ajépa oñondive umi ogayguakuéra! Mba'étepa jajapo va'erã oñesendamba rire? Jahecháma omohenda tembiporu ky'a, avei he'i ñandéve péicha omohenda apyka mesa jerére. Ñamohenda porã va'erã péva avei ikatu hag̃uáicha ojehasa ijypy rupi jey ambue hendaichaite. Ojeguapy oñeñomongeta va'erã. Michĩmínte jepe ñañe'ẽ va'erã ñande rogaygua ndive pe pyharekue ñasẽnamba rire. Ha péicha avei ñañomoirũ jahecha hag̃ua ta'angambyry. Péva ñañomoirũ va'erã oikopaite guive hína pe tembipuru jejohéi umíva. Upépe ijae ikatu jaguapy ñañomoirũ. Iporã hína ne mandu'a jey. Emboty porã okẽnguéra. Jahecha ha'e ja'e haguéicha hína avei ovetã ãva mba'e ñamboty va'erã. Ha péicha, iporãmi pyharekue jahechakuaa avei jakéta vove ñambogue umi mysakãha jaguerekóva ajépa. Tembi'u sapy'areínte mbohemby ramo ñañongatu va'erã, heladera ja'ehápe hína ñañongatu umi tembi'u Hemby va'ekue ñañongatu va'erã. Ha péicha he'i ñandéve jakéta jave katu pyharekue-péva, jepa ñasenamba, ñamopotĩmba rire ñanerãi, ñañemoambuéma jake hag̃uáicha, jahecháma tapicha opytu'úva, oñeno. Oñembogueva'erã ta'angambyry pyhare jake hag̃ua katuete ñambogueva'erã pea. Jahecha jey he'i ñandéve mba'épa jajapóta tembiaporã ko ñame'ẽva mbo'epy reheve hína, pyharegua. Jahayguy opytaporã hag̃uáicha tembiapo ogayguakuéra pyharegua. Ka'aru pytũ jave ojejapo. Mba'épa pejajapóva ka'aru pytũ? Karurã, óga ñemopotĩ, oñesenambáma, senarã ñembosako'i. Mba'e piko ra'e pe ka'aru pytũ jajapóva ñande rógape? Ha péicha jahecháma senarã oĩ porã, senarã ojejapo ka'aru pytũ. Ha péicha avei jahechakuaa ka'aru pytũ jave mba'e mba'épa ikatu ojejapo, oñembotýma okẽ, oñemboykéma ka'avo, ao ñeñongatu, ao jejohéi. Mba'épa avei jajapoa ka'aru pytũ hína? Ñanemandu'ami oĩ porã. Oñembotỹma okẽ. Ñambotỹ va'erã ja'e kuri ani hag̃uáicha oike vichomi ñati'ũ térã ambue. Jahecháma jey ko'ápe ambue tembiaporã, jahayhu jeýta hína mayma opyta porãva jepe. Oñesena mboyve ojejapo. Mba'épa jajapópe ñasena mboyve? Karurã, óga ñemopotĩ, ñesena, senarã. Mba'e ojejapo? Oĩ porã cenarã mante jajapo va'erã ambue ikatu hag̃uáicha upe guive jaguapy mesápe, ajépa? Oñecena mboyve ojejapo he'i jey ñandéve ko'ápe. Ha oky'a, typycha, mesa ñemohenda katu upéicha avei he'i ñandéve yvoty ñeikytĩ. Mba'épa jajapova'erã ikatu hag̃uáicha jaguapýhina peve ajépa? Iporã, mesa, ñembosako'i. Ikatu hag̃uáicha jaguapy torýpe ñasena oñondivepa. He'i ñandéve oñesena jave, mba'épa jajapova'erã? Ojepurahéi, iporã piko japurahéi mesápe hína sena órape. Oñeñomongeta. Ojejeroky térã ojeke. Ha pehe'i ñandéve ñañomongetamiva'erãha pe séna órape mbykymínte jepe ñande rogayguándi. Jahechakuaáina sy térã túa ohóramo omba'apo ha'ekuéra ndopytái arakuépe ha péicha jave oñomongeta ihogayguakuéra ndive. Péicha ñamohu'ã jahávo ñane Rembiapo ko árape, ñañe'ẽ hína kuri ka'aru pytũ jajapóva reheve. Ñañemomandu'ami jey mba'épa ra'e umíva. Pyharekue ñasena va'erã, avei iporã hína jaguapy jahecha ta'ãngambyry oñondive kuéra. Ambue jajapopa rire ja'e haguéicha tembiporu ky'a umi ojejohéi ha oñemohendapa rire. Jahecha mbykymi térã katu ñañomongeta mbykymi ogayguakuéra ndive. Néi, jahecha ko'ápe kuñakarai oñe'ẽ imembýpe, Dani, ejesarekomi okẽ, ovetã, oñembotypámapa ha emboguepa jehesapehakuéra ha jaháma jake.